Enfant de moyenne, 205 mètres. L'aslam ay arrac ma ur tegganem ara, ccehar-agi mkul nnuba n wass n tlata ad tili fell-awen. Lameɛna ma tebɣam ad ten-serrḥem imeqqranen ad ḥsisen diɣen fiḥel yak yerbeḥ. Wissen acḥal yid-wen izdeɣen lexla? Imkun tzedɣem deg lɛazib anida llan iyuzaḍ. Neɣ akkin cwiya di lɣaba anida llan wuccanen. Neɣ ibkan. Taḥkayt ara wen-ḥkuɣ dagi. Tettawi-aɣ ɣer lɣaba di lweqt n ssma imi kulci yeqqur, ulac tazegzawt s wayes ara sɛicen iman-nsen lewḥuc i tt-izedɣen. Lxatima, ur sɛan ara anezgum a lxaṭer akkin cwiya deg lǧiha n wasif. Tella tmurt izegzawen anida ttruḥun ad ksen di lweqt agi n uzɣal. Yiwen ṣṣbeḥ, Akken kkren luḥuc ɣef lefjer, ufan iban-d deg yiḍ yiwen n ṣṣur ɛlayen i ten-iferqen ɣef temɛict-nsen deg tmurt lɛali. Acu ara xedmen? Ma qqimen akkenni ad mmten deg ccer? Ihi yessefk-asen ad ddremen ṣṣur-nni, lmeɛna amek? S tulbas, qqimen ṭṭalayen ɣer waman yettazalen deg lǧiha nniḍen, lawk d tilya d ṭṭjur d rrbiɛa, yifen ayen yellan merra deg lǧiha agi-nsen. Ayya! Amek ara xedmen? Azger yezzeḥf, allen-is ceɛlent. Kkret akk i d-yenna, acu ad teqqimem akka, kkret ad texdem kra neɣ kra. Ɛni akka s tiɣimit ara ara neddrem ṣṣur-agi, aql-aɣ nesɛa tazmert akk. Yebda imiren ad iddu s tazzla ɣer ṣṣur, aqerruy-is s wadda, wwet, wwet, wwet. Leɛqel-is tezzi-yas, iqerreḥ-it uqerruy-is, wah! Ṣṣur-nni Ur iwexxeṛ ara maḍi. Lewḥuc nniḍen huzzen iqeṛṛay-nsen. Ah, meskin, ixedem lmeǧhud-is. Dayen, acu ara yexdem akteṛ? Iqeṛṛeb-d lfil. Yak, tessnem lfil. D lweḥc ur nettwaf ara deg tmurt leqbayel, anect yili-t, iteddu deg lɣaba, iqleɛ ṭṭjur s ujeɛbub ameqqran i d-itteffɣen deg uqerruy-is, lxaṭi ma lfil ilan dinna ass-nni yesɛa rray laɛli. Inna-yasen i lewḥuc nniḍen, Kunwi, am uzger tebɣam ad tesxeṣrem tazmert-nwen ɣef tikkelt, ilaq waḥda waḥda Huzz-it cwiṭ, dɣa qqim. Imiren rnu cwiṭ, dɣa qqim. Ɛni di taswiḥt kan ara terbeḥm lḥuriya? Stulbwas lfil-nni ixeddem bac ad iseɣli ṣwur, ad t-ihuzz dɣa ad isteɛfu, ad t-ihuzz, ad isteɛfu, lameɛna ɣef lmeɣreb ihlek, iruḥ ad iṭṭes. Aya dinna, tazmert-iw tif tazmert-nwen akk. Yerna ṣebreɣ s tulbwas, xedmeɣ ayen zemreɣ lmeɛna mazal ṣur-nni. Selkeɣ kan iman-iw f ulac. Ah! Ṣur-agi yewɛer bezzaf, ur t-zmireɣ ara. Ataya, ǧǧiɣ-awen-t. Eh, d ṣṣaḥ i d-yenna uccen. Yewɛer bezzaf lḥal. Iweẓẓay anam keččini, mačči kan teẓẓayeḍ deg leɛḍam-ik, lameɛna ẓẓay leɛqel-ik diɣen. Ṣṣwur-agi iḥwaǧ win ixfifen am nekkini ad t-yesɛeddi. S tikli ara t-ɣelbeɣ nekk. Dɣa uccen yebda ad iddu walan-t luḥuc akkin, akkin, akken mazal iteddu bac ad yaf amkan anida ara ifak ṣṣwur-nni. i wakken ara yekcem ɣer tmurt n Ilɛal Izegzawen, lameɛna tameddit-nni, yuɣal-d armi d ɣur-sen, yeɛya dayen. Ibɣa ad immet, yenna-yasen ziɣ tikli lɛali ur tekfi ara, wi izemren ad yesɛeddi ṣṣwur-agi? Hazrem iḥac, isbedd uqerruy-is imuqel s zzuxer n luḥuc izzizzin. Kunwi i s-ninna s ukellex, kunwi tesɛam tazmert, tḥesbem tesɛam tmussni. Uccen xfifit, issen ad iddu, ma d nekk ḥerceɣ, yerna sɛiɣ tiḥila. Kunwi teṭṭallayem kan ɣer wayen yellan nnig n lqaɛa, ma d nekk ufiɣ axemmuǧ seddaw lqaɛa, seddaw ṣur-nni, syin ara ɛeddiɣ, yerna ula d yiwen deg-wen ara iyi-itebɛen, ɣa iruḥ. Rjan luḥuc nniḍen weḥd ssaɛa, Azrem-nni idewwer, idewwer sdaw lqaɛa, dɣa yeẓra tafat, yefreḥ, yeḥseb yewweḍ ɣer lǧiha nniḍen n ṣṣur. Lameɛna mi yeffeɣ, yufa iman-is gar leḥbab-is, lewḥuc nniḍen. Ttaḍsan fell-as, Ɛni tḥesbeḍ tufiḍ abrid s tiḥila-inu akk isennan? Tḥesbeḍ ɛni ad t-ifḍeɣ? Ruḥ, ruḥ, kifkif-aɣ akk! la tazmert, la tmussni, la tikli laɛli, la ula d tiḥila ad aɣ-ssawḍen ɣer ṛṛeḥma-nni. ibki yesɛeddan nnuba tura. Anɛam, winna d ibki ay teslam yettɛeggiḍen akkenni, ɛni llan ibkan deg lǧiha anida tzedɣem kunwi? Ibki iɛelleq iman-is deg ṭṭejra, immut s taẓẓa. Ur yessutrem ara yak ad awen-afeɣ abrid. Tḥesbem ur ssineɣ ara ɛni? Ata-ya ṣebreɣ armi tfukkem lehdur d lecɣel-nwen, tura d nnuba-w. Ula yiwen deg-wen ur yuli ɣef ṣṣur-nni. Qreb tura, ay aẓerẓer, ad aliɣ ɣef umgarḍ-ik. Yak, tessnem aẓerẓer yesɛa amgarḍ, aɣezfan. Ur yettwafa ara diɣen am lfil deg tmurt leqbayel. Tura ẓerret a leḥbab amek ara ɛelliɣ ṣṣur-nni i snin ayefki. Qreb ɣer dagi ay aẓerẓar, eǧǧ-iyi ad ɛelliɣ ɣef weɛrur-ik, dɣa ad ǧelbeɣ ad sɛeddiɣ ṣṣur-nni. Wehmen akk mi t-ẓran, yuli, yuli, qrib! Lmeɛna uwah! Ur yewweḍ ara. Ah, meskin, ibki yebda ad yesgrareb s wadda. Aya ad immet. Ah, lḥemdullah, imneɛ. Imi yaɣli ɣef weɛrur lfil, krawt yuɣ. Ixleɛ kan. Iṣuren-nni, anwa t-yesɛeddan? Ay arrac, ula yiwen deg-sen ur yufi abrid ɣer ass-agi. Gar leɛbad diɣen ula yiwen ur yufi abrid ad isɛeddi ayen i t-iferqen ɣef wayen yebɣa wul-is. Ɛni yella win ur nebɣa ara ad yekcem ɣer rreḥma n Rebbi? Kunwi ay arrac, yemken mazal ur tettxemmimem ara ɣef lexxert, lameɛna yiwen wass ad tebɣum ula d kunwi ad tkecmem ɣer lǧennet. Yella wayen i aɣ-iḥermen akk ad nekcem ɣer ṛṛeḥma Ṛebbi, ama d arrac, ama d medden nniḍen. Ddnub, neɣ cceṛ yellan deg wulawen-nneɣ yettili am ṣṣur i aɣ-iferqen ɣef Ṛebbi. Ṣṣur yettalin deg wulawen-nneɣ i aɣ-iferqen ɣef tudert n dayem d laxert. I sin-a tella tazmert-nneɣ, la tmussni ay nesɛa ɣef ubrid n Ṛebbi, la tikli lɛali, La tiḥila n win yebɣan ad iḥukku ufus n Rebbi s lxir i ixeddem, la zzux n win iḥesben ila axir watmaten-is. Ulac kra neɣ kra deg ddunit merra i izemren ad ikkes seg wulawen-nneɣ ṣṣur-nni n ccer, iwakken ara nɛeddi ad nekcem ɣer ṛṛeḥma n Rebbi. d wayen i ihegga i wid yellan d warraw-is. Wissen ay arrac ma tessnem acu d awal Ṛebbi i wakken ara taɣem? Awal Ṛebbi d yiwet n tektubt deg ay cciren lenbeyya akken i ten-iwehha Ṛebbi. Di tektubt-nni, Wid iɣran zemren ad ɣren akken i zzat Rebbi ulac yiwen deg ddunit ixedmen lḥeq. Yeɛreq-asen akk ubrid, xesren akk, ulac win ixedmen lxir, mebla ma ixedem diɣen ccer. Medden akk ttskiddiben, ttawkren, xeddɛen, reggmen, zeɛfen, ulamma tebɛen diɣen ddin, ttẓallan. A Ṛebbi yessefhem-aɣ belli ccer-nni meṛṛa yettali deg wulawen-nneɣ am ṣṣur i aɣ-iferqen yid-s, akken ṣṣur-nni i ferqen lewḥuc n lɣaba ɣef tmurt lɛali. Ccer-nni iferqa ɣef Ṛebbi iwakken tizila-nni ay nettẓalla ur ttawḍen ara ɣur-s. Yerna awal a Ṛebbi yessefhem-aɣ belli ur ikeččem ara ɣer lǧennet ayen yumsen, la win ixeddmen lkraḥ d lekdeb, Aqlaɣ nukni s medden nella am luḥuc-nni iɛerḍen ad sɛaddin ṣṣur, wa iǧehhed, wa iḥerrec, mkul yiwen yesɛa rray lɛali, lameɛna ula yiwen ur iɛedda. Amek ihi ay arrac ay tḥesbem yezmer walbaɛḍ ad iɛeddi ṣṣur, ad yekcem ɣer lǧiha niḍen? Amek ay tesɛeddayem leḥyuḍ deg uxxam ad tkecmem ɣer yixxamen-nwen? Ɛni mačči s tewwurt? Anɛam. Ila kan yiwen ubrid s tewwurt. Ur tettalim ara ɣef uqermud, ur tettruḥum ara seddaw lqaɛa iwakken ara tɛeddim ala si tewwurt. Akken i win yebɣan ad yekcem ɣer lǧennet yessefk-as ad yekcem s tewwurt i yehegga Rebbi. Yenna-d Sidna Ɛisa, Nekkini d tawwurt, ma yekcem walebɛaḍ deg-i ad yettusellek. Mi zedɣeɣ deg tmurt, cfiɣ ttasent-d ɣur-i arrac d tiqcicin ass lexmis, ass n ssuq, mi ur ttruḥun ara ɣer likul. Sḥefḍeɣ-asen lɣenna-agi. Imkul llan wid yettḥessisen i cfan fell-as. Aman s asin ɛisa, ḥader kullas tidet, dɣa ur tt-skidib ara,

Tura, ila deg igenni, yiwen wass ad yuɣal ad yeḥkem rebɛin iseggasen. Akka i yak? Nekkni numen akteṛ n wayagi ɣef Sidna Ɛisa. S wayen i aɣ-d-iqqar Ṛebbi deg Wawal-is, numen belli Sidna Ɛisa Lmasiḥ ila nnig n lenbeyya, imi ur yesɛi ara ddnub d cceṛ. Numen imeslayen-is mi d-inna nekkini kan ay d tawwurt, ma yekcem walbeɛḍ deg-i ad ittuslek. Tessnem acuɣef? Lɣaṭ-is i Ɛisa yusa-d ɣer ddunit sɣur Ṛebbi ad yesseɣli iṣuṛ-nni n ddnub i ɣ-iferqen d Ṛebbi. Immut deg umkan-nneɣ, imi ur yesɛi ara ddnub ɣef ara yemmet netta s iman-is. D netta i aɣ-iuqmen ad nekcum ɣer lǧennet s lmut-is. Daymi d netta kan ay d tewwurt. Tura, yiwen wawal i yimeqqranen yettḥessisen s warraw-nwen, Yella ṣṣur n ddnub i awen-iferqen ɣef Ṛebbi? Tɛerḍem s tazmert-nwen, s leqraya, s tikli lɛali, ad tawḍem ɣer ṛṛeḥma-ines. Teqqarem, Ncallah, ma yebɣa Ṛebbi ad naweḍ. Alaḥbab, Ṛebbi yebɣa. Ihegga-yawen tewwurt deg Sidna Ɛisa, ixellṣen fell-awen ṭṭlaba n ddnub,

Ḥassiset ddurt i d-iteddun, kunwi s warrac i ttaṭṭafen ifrax deg tixaftin. Tella teḥkayt fell-awen. Ḥassiset, ass n tlata ɣef lɛecra deg yiḍ, ɣef onde moyenne 205 mètres, Radio Monte Carlo.